nine five and one. All right, so um, make we start with people where their birthday fall between January twenty. So uh, February eighteen. If your birthday fall between January twenty to February 18 this na the reason why your ex still dey gbakpurukpuru around you

you be true cap you no be you no dey you no dey do fake life you too original you no dey judge people at all nah no no no no no and this na the reason why your ex bin love you well well mm. and then you you dey sabi accept people the way dem be so you accepted your ex for who him be that time yes o ayayayayaya and dat na wetin your ex now dey deal with right now hmm without you for im life eh im dey feel lonely because other people don dey look am dey judge judge am up and down dem no dey gree accept am you dey love weird things and you dey like things dem wey dey out of the box so that's your weird ex nwa bobo that's your weird ex nwa baby you shall accept am the way wey e be you no judge am nothing you make am feel accepted other people dey wan dey judge am up and down they no dey make am feel accepted that is why i see dey gbana krokro around you true or false zero eight zero nine five nine seven five eight zero eight na we whatsapp number zero eight zero nine five nine seven five eight zero eight na we whatsapp number okay all right and uh, make we rush enter people wey their birthday fall between february 19 to march 20 aya people wey their birthday fall between february 19 to march 20 dey talk say the reason why your ex nwa bobo and nwa baby never still free you dey still dey try to dey still dey hustle you na because eh hey, hey. na you be the person wey teach them how to be tender na you teach them how to love because why ah you be very romantic human being o you dey inspiring and you dey very sensual you be somebody wey be say eh ayayayayaya hmm. when you dey with somebody you go use romance finish that person and you bin give your ex the best sex wey you don ever get for this in life nobody don give am that kind sex for this in life like this your ex had the best sex with you wey you don ever ever been get ah. most times dem go dey call your name when dem dey with their uh, new partner or other people instead wey dem call their new partner name na your name dem go dey call even when for action

to april 19 ah you know say you na very bold kind person now you dey over bold no ah over bold dey worry you ah you no dey fear anything you dey fearless you dey face challenge like this like say tomorrow no dey aha and this thing na something wey your ex really really love about you you sabi how you just dey willing to just put yourself out there and go for it you na goal getter you dey set goal you dey go you see obstacle gbege e no fit stop you you dey unstoppable you be like locomotive train mm. and then eh, ah you be make that relationship so fresh and sweet hey that is why your ex never fit leave you you see dey run dey try hustle you left right center true or false 0809-597-5808 na we whatsapp number 0809-597-5808 na we whatsapp number that na for people wey their birthday fall between um, march 21 to april 19 if your birthday fall between april 20 to may 20 research people talk say the reason why your ex never fit still leave you be say you na somebody wey dey very reliable you eh your arms na the safest place for this whole wide world if gbege dey sample for outside when your ex come inside your arms na the safest place wey dem fit ever dey for this life wey dem dey your ex find plenty plenty comfort for your presence ah even though dem no dey like to admit am but na you be the only person wey dey ever make dem feel like home yes so e dey hard to replace you that's why they are still gbada korokoro dey look for you left right center true or false zero eight zero nine five nine seven five eight zero eight na we whatsapp number and uh, if your birthday fall between may twenty one to june twenty

wey fit still be like you but no one compares no one no one compares man True or false? 0809-597-5808. That your WhatsApp number. Make we find out the reason why people where they are by the fall between June 21 to July 22nd ex see they hustle them. Research people talk say the reason why their ex see they Guzzle them, they hove around them like where helicopter dey hove around eh, dey hove around they say na because eh, you be very incredible romantic partner you dey gentle you dey sensitive you dey understanding so your ex still thinks about that your patience they still dey think about that your sweetness ah, that your smile e dey impossible to get over being loved as in truly loved by somebody like you they never fit get over am true or false 0809-597-5808 na we whatsapp number 0809-597-5808 na we whatsapp number that na people wey dey buy dey fall between june 21 to july 22nd make we move sharp sharp to july 23rd to august 22nd if your buy dey fall between july 23rd to august 22nd dis na why your ex never fit leave you hmm? your ex feel like say dem bin no deserve you yeah dem no fit get over how somebody wey dey so fine like you so attractive somebody wey dey so warm go ever want person like dem you will na you the na you be the star you've always been that star you know say you dey like spotlight you dey like to dey for spotlight mm. so they never fit understand why you look everybody for this oh obodo the world na them you come see to wan dey fall in love with e still dey bother them the feeling of say dem no bin dey enough that na the issue

you know you na uh, eh, mr and mrs clean uh, everything to about cleaning up you shall like cleaning cleaning cleaning cleaning you get at you get um eye for attention uh, for details sorry you did very attentive okay to details and you everything they like to clean up everything even for them too you dey clean up for them when they get days wey dey stressful for them na you go help them clean up anything at all and finish up any work wey dem leave wey fit add more stress to the stress wey they already don get you go don help them clean up all those things dem na you go fit buy them very thoughtful gift just because dem bin get stressful day just to make them ease off. you be mr and mrs perfectionist you like perf and this thing bin dey vex dem that time but somehow now dem dey miss you in fact eh dem miss you well well dem miss everything about you dem miss how hard you tried with everything dem miss that part

August 23rd to September 22nd. True or false? Okay, make we find out wetin dey talk about September 23rd to October 22nd, people. Hmm. They say the reason why your ex never see leave you, see dey hustle you, you be peacemaker. Ah, you be you dey like make things um sha dey in harmony you no like trouble you go do anything within your power to make sure say peace sha reign you bin bring balance to your partner without you eh, for their life eh, they just be like where they dey drown inside big river wey plenty gbege full inside. Your love and di guidance wey you bin give dem bin help dem figure out tins. Now without you like dis ehn, dem dey feel like sey dem miss road, like dem dey feel lost. You are very fair in everytin, ah you dey very fair, you oh no no no no no no, you dey sabi see all sides to a situation.

Na true abi na lie? Make we find out people wey their bye dey fall between October 23rd to November 21. Mm. They say people wey their bye dey fall between October 23rd to November 21. The reason why your ex see dey run dey hustle you up and down be say you na somebody wey dey independent. yeah you dey fierce and independent you no dey lose yourself at all for inside relationship o you no dey forget yourself for inside relationship this na something wey dey really make you really really special you get the ability to dey with someone but still you go stay true to exactly who you are yes na you see your ex always been dey want to

and dem respect that thing so much about you that na why dem still dey try to find way back into your life true or false 08095975808 that we whatsapp number that na october 23rd to november 21 make we find out people wey their buy dey fall between november 22nd to december 21

every other person wey dem dey jam no dey inspiring e just be like say the person no dey ins- all of them no dey inspiring all of them just lack um, force they lack energy okay they just dey laid back one kind one kind you come with full force you come with plenty energy and uh, you get that spark you get that flirty energy too wey dey make anybody wan come close okay and your ex dey always dey think about the first time wey two of una kiss Mwah. true of us zero zero nine five nine seven five eight zero eight na we whatsapp number another thing okay this na for people wey their birthday fall between december twenty-second and january nineteen na say the reason why your ex never fit leave you na because your honesty no get part two you are a very honest person mm, you dey responsible you dey committed you dey responsible you dey loving and committed nobody dey do relationship better than you you be hundred percent the one person wey everybody go wan get relationship with okay your ex no dey ever forget that part and the thing dey make am wan dey run come back to you dem miss that part about you true or false 08095975808 that we whatsapp number 08095975808 that we whatsapp number dj you're from germany say correct uzo september 7th

Ah, la la la. May 21 to June 11, they say Yeah, na, yeah. na be fun to be with people. Now, now they Oh always my God. come up with places to go, things to do, weird things to do. Life without una, eh? No, li- in fact, na boring. But Dem with dey talk una, am. it dey dey

Okay. Where you dey when I talk am? Where you put your ear? October 23rd to 21st of um, December, um, November. They say the reason why your ex still dey hustle you. Now because say you na somebody wey dey very independent. When you dey inside relationship, you go love oh, but you no dey lose yourself inside relationship. And this thing make you really really special. The ability to dey with somebody but you go still stay true to yourself. You no dey be fake person at all. Your ex know say plenty fake people dey this world but you dey always dey real. And this na something wey dey dey try to copy. Your ex dey try to copy this ability wey you get and dem respect you so much for this thing. Na why dem still dey hustle you, true or false?

Ah, la, la, la, la, la, la. October 22nd, people. So, between September 23rd to October 22nd, they talk say, una be people wey be say, una be peacemaker. Anywhere one I go, na sha dey like to find balance, peace, make peace, harmony, dey reign. Okay, yes, una always dey look to make peace reign as as possible. See, una dey try una best best to make sure say peace reign. and una bring balance to una partner life yes that na ex una be bring balance to im life and without you like this eh e be like where dem dey drown inside big river wey gbege dey sample dem left right center the kind of love and guidance wey you bin give dem that time bin help dem sabi figure out things um, now without you for their life just be like say dem lost true of us 0809 597 5808 whatsapp number good morning to you

Make Baba God dey grant your heart desires. Okay, both of una heart desires. All right. And you too, Auntie Lulu. okay. Bye. Bye. yeah. Wish you all the best. Mwah. na don hear am o. Na this May him don you hook don catch. Okay, so in few minutes now we go enter the hookup level for the single guys and we dey ready to mingle. So if you know what you dey do, e fit be you alright i like this saturday wey dey come now we get about three weddings okay wey go happen only in one day and all of them meet for here i think two is in lagos and one is outside lagos mm. wey go happen today i know say one dey send me reminder almost every day that one is so happening somewhere in ejigbo

I wake up and say make I go peace before why I you go. no go peace na august thirteen dey say between Mm. july twenty-third to uh, august twenty-second people why your ex nova still fit leave you na because say dem look say ah ah star boy like you a old star boy like you wetin Dem you know- look dem know now. finish you look everybody wey dey dis obodo the world as you fine like dis you come be say na Yes. dem you wan come dey fall in love with dem feel like say dem no deserve you like say Yes. dem no dem no dey good enough for you because you too you dey s- you dey attractive everybody good for them. wants you na you be the Mm. star everybody I- wants you but you come still come fall in love for them this so e dey e dey bother them why you look the whole world come be say na I'm there too wey good no for reach am, anything That's why. they say you are too good for them o oh. mm. Yes. they say them no reach so i don Yeah. answer you. Eh-heh.

Uh, June 12. june twelve shebi i just Yes. talk june finish now No mind me, Jare. I no dey for Jare. may twenty-one to june twelve eh, to june twenty una dey fun to be with na una dey sabi bring adventure for inside the relationship tell una partner let's do this weird thing today tomorrow let's do this weird thing tomorrow life without una dey dey boring. Mm. so your ex but why you no dey get serious relationship now. you say. you no dey get serious relationship with. why you no dey get serious relationship. yes na. i no know why you no dey get na. all the jew friends wey i get you no dey get serious relationship i don't know. all your jew friends no dey get serious relationship. yes na. Eh, well, you sure say whether no be because of this una fun to be with whether this una weird uh, eh, adventure for weird weird things.

you know wetin you Eh, go do for always me up. tomorrow you na go by we go do by day shout out tomorrow by six o'clock to seven o'clock for saturday jolly tomorrow morning Okay. so okay, make my sure say dear. you send me message with their name then we could could do the proper by day shout out for them yeah You- you are- Thank you very much. You are blessed, mommy. Thank you're you very blessed much. too all right take Thank you. care

you nobody don ever give them sex like you before na you give them the best sex for this God. life na you teach them how to love because you are very loving and romantic you are sensual and you dey inspiring mm? nobody

This December, December. na him go come hey you too hook up then match you comot from nigeria go trinidad I think I sweet me pass you. you say He sweet me pass you. e sweet me e sweet you but no no no forget na me e sweet pass you you no understand We share this life for long.

oh okay na dey do child spacing okay Yeah, you will plan am well. Make it does not end there. ah you no get my number ya collect my no i need to ask you further questions Okay, should I write it down? ah you wan write am wait till make i collect your own so i go or make i call my own for you

Yeah, man. What want it us? As I wake up oh, for morning, and as I dey do my daily also, I got no trouble. Cause I listen to 95.1, and I dey chook mouth on a regular. 95.1 is spectacular.

im dey for holland e come carry im one baby from here whisk am away to holland she just say she just came back from trinidad since 2019 hmm? hey, na for here dem meet you no be from another place is here is real if you know wetin you dey do you go see wetin you dey find but if you no know wetin you dey do you no go see wetin you dey find ị na-agba kpụrụkpụrụ na so they go follow you dey gbala kpụrụkpụrụ if you stay one place they go follow you stay one place if you shine your eyes well you go see the gold fish wey you dey find plenty fish dey for river o but you see that gold fish wey you dey find if you open your eye well you go see am e dey here here na the last bus stop If you don't hear with your ear now, back to back. uh-huh. So cook up go soon start now. Now that time now, some of una go come dey sound like who dey hold for throat. It's not my, it's not me. oh, It's you. The ball is in your court. How you decide to play am? It dey your hand. e dey your hand o e dey your hand when i dey tell people say i don lose count of how many weddings i know somebody still ask me say how many have we done this year i say even this year alone na this is just may even this year i've lost count how many weddings wey don happen this year na may we dey o we have lost count and na all of them na to the glory of baba godeh o mm, na baba godeh dey do am people dey see am Ehe. na baba godeh dey make am happen people dey see am we dey rejoice because it's a beautiful thing mm? and then so far so good by the special grace of baba godeh all the people dem wey don marry so far they no get regret o they are living they are happy they are happy like they are so happy you go dey see you dey feel the joy the joy dey dey intoxicating e dey dey um, contagious eh that's the word the the, the joy dey contagious e dey infectious like you go wan follow them happy dey happy you understand so nwa baby shine your eyes shine your eyes well well open your ear guys go talk now from now till four o'clock e dey your hand to celebrate which one meet wetin you dey find eh wetin be the criteria wey you want mm, make the onwa bobo get oya

They dey listen to you from Ni- within Nigeria or outside Nigeria. They dey listen to you. Some people dey listen for their sister. Some dey listen for their mama. Some dey listen for their auntie. Some dey listen for their daughters. That's why I go always talk say the hook up, hook up dey open to whether e be single father, whether e be widower, because people get different needs. Whether e be widower and you don ready to remarry or ready to have a relationship, come. you be don divorce but you you officially divorced we no dey talk about people wey dey separated o officially divorced you go come you say okay you are ready now you wan remarry or you want to have a relationship come bachelor you wan have a relationship you want to marry come single father and you know say you don cut ties with the person wey born your baby mama come as you are we get every category of the people wey you dey find their age grade your age grade wey you dey find dem dey here the tribe wey you dey find dem dey lis ten to you the religion wey you dey find dem dey lis ten to you so dem dey lis ten to you na for you to just open that your mouth and sample yourself well that's all sound confident no dey sound one on one if you talk one one one for my i go cut you off o oh. no time for joke open mouth no lie down dey rub hand for belle dey follow us dey talk This is serious business, it's no joke. If you go sound like a joker, we go free you. Make we pick call of person wey sound like person wey know wetin he dey find. Hmm? This is no jokers club. From now till four, tell us your name. Arra- If you need to write am for paper, arrange your thoughts together, gather your thoughts together, no problem. Arrange am for paper, write am as you wan take talk am. By the time you call me, read am like script, but you need to sound interesting. make your talk sweet for ear and use the words dem paint picture for the for for the ha- head of the person wey dey lis ten to you so the one people go talk say omo and na this guy i wan collect him number me i wan see this guy no no no i must see this guy arrange your talk make e be like that. Mm-hmm. 08095975808 now we WhatsApp number 08095975808 now we WhatsApp number feel very free to also put your uh, picture if you want put your picture for people we go send me WhatsApp message okay and then please tell us your social media handle join mm, uh, contact details okay tell us your name you know tell us sweet sweet things about yourself your strengths talk to us about them the kind of lady we go like to hook up with age genotype blood group no lie about your genotype and blood group you don't know it you don't know it it's okay it's fine when you and your person start on a relationship make sure say una go do na genotype and blood group test chicken

105.1. This na hookup segment with Uzo. On top Pillow Talk for 95.1 Wazobia FM.

Uh, what I can't see you. Ordering this one, ah, I, I did not even look at who I said you should meet. You don't even check my pocket. You don't know how to take this. You just the order this one. Okay, bring this, bring this, bring this. No, and that was the first day. Initially, I wanted to. Oga, uh, shebi the talk wey you go take tell us how we go take contact you. Now you dey talk wetin we- wetin no concern us.

Um, my blood group is O positive. My genotype is AA. eya your line dey shake o My blood group is O positive. My genotype is AA. okay I'm tall. I'm fair.

No, I don't. I never used big phone before, so that's for this why. life wey you come wow oya let's go Okay, zero nine zero mm-hmm. twenty three fifty nine eighty seven

Otuokong, uh, Otu, Otuekong. Sam, I'm from Akwa Ibom State. I'm 30 years old. I stay at Mafuluku Oshodi. I'm a driver. I'm an easygoing person. I love cooking and I'm romantic. I need a humble lady for a serious relationship. She should be between 20 to 29 years, a working class lady or a business lady. She must not be too short or too tall. All right, I I like average height from any parts of the country. My name on Facebook is Ot- Otue Kong Uwem on Facebook. I beg I go pronounce I go spell am for you because I'm not even sure say I pronounce that name well. O T U E K O N G. O T U E K O N G space U W E M Uwem.

Oh oh, oh oh, ah ah. If I shall wear sun shade. ah ah ah ah ah ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Please make una dey give me detailed information. No, they just dey give me one one line. Ah, give me full informate. No, they send me one one line. We no just carry water.